Дорооболорун күндү бар дьоммут! Бүгүн эһиги көҥүл куйаар подкаска киирдигит. Эһигини кытта бүгүн Лидия Баишева, Айсхана Васильева уонна Елена Кондакова. Дорооболорун. Бастатан туран, көрөөччүлэрбитигэр эһиэхэ истиҥ барҕа махталбытын тириэдиэхпитин баҕарабыт. Бу хас эфирдарбытын аайы бэйэҕэ санааларгытын кытта атастаһаҕыт, олоххо олоҕу көрүүгүтүн кытта олоххо буолар түгэннэргитин кытта үлэстэҕит ыйытыыларгытын биэрэҕит ити биһи үлэбитигэр маннык айымньылаах эйгэ тэрийэрбитигэр олус суолталаах мына наадалаах диэммит ити өссө төгүл барҕа махталбытын тириэрдэбит сөп онуота бүгүн бу көрсүбүччэ туох Лена истибиккит буолуо бу аҕыйах уонча күнүнэн номнуо Дьокуускай куоратка семинар ыытаары сылдьар ол тула кэпсэтиибитин саҕалыахпыт дэммит бу хаҥаран-иҥэрэн эрэбит яхайы онон дьэ елена кылгастык бастатан туран хас туох ыксалаах соруктаах семинарый ким диэн ааттааҕы ону туох суолталааҕый дьоммуту эһэргэбитигэр кыратык сэгэтэн онтон ча тэнитэн иһиэхпит инник дириҥээн иһиэхпит диэн оннук алунньу хүрбэҕис күнүгэр уонна кулун тутар маңдайгы күнүгэр дьокуускайга сознание подсознание как быть счастливым диэн интенсив семинар болаары турар сөп Ол эбэтэр тоҕо инник семинар оҥорорго туруннубут диэтэххэ, тоҕо диэтэргэ элбэх ыйытыы киирэр. Дьэ үгүс осознанность диэн тугуй, бу сознание диэн тугуй, киһи бэйэтин кытта үлэтэ туохтан саҕаланыахтааҕый, бу хайдах бэйэбит олохпутун уларытабытый, хайдах бэйэбити көрүүбүтүн уларыта бэйэбитин ылынар буолабытый диэн итиннэ барытыгар эппиэт булуллуо. Сөп тоҕо диэтэргэ ол бэйэтэ да осознанность диэн осознание диэн тыл бир сознание на подсознание диэн туох

Оны сахалыы тылынан барар дуу, нуччалыы тылынан барар? Нуччалыы барар. Сеп, оннотон били сороҕорателер биһи нуччалыйда өппү, сахалыы өйдүүтин биһи саха сиригэр икки тыллаах дойдуга мээнэхтэрэ бөтөхпүт. Сеп, оны хим биир нуччалыы бэриллер тыл сахалыы тыл баска хух булун син. Сеп, олehen мин санаабар нуччалыы истээн бу киэҥник истэн бараҥытча сахалыы бэйэҕит хайдаргыт өйдүргүтүнэн эмиэ тыл бастаан таарыаххытын син ол гынан баран бу холобура сознание да диэн ыллахха совместное знание диэн совместно диэн совместно улаата даже икки тылы холбоон буолбун сөп ара элбэх киһини кытта үлэлэһэн алтыһан диэбит биһинаар билиҥҥи пандемия саҕанан личные границы бэйэбитин эрэ тус бэйэбитин эрэ кытта көрүнэ сатыыр буоллахпытына хим биир ол бэйэбитин билинэн киммитин туохпутун сааланан өйдөөн баран дьону кытта алтыһыыга иһин бүт тахсыахтаахпыт олорун социум диэн эми бар барта со диэн ити барта приставкалар олаата совместно диэн билиини соҕотоҕун мин кинигэ аахтахпына кимиэхэ да кэпсээбэтэхпинэ кимиэхэ да арыйбатахпына кимниин да үллүөстэх үлүстүбэтэхпинэ өйдөөбүппүн диили ким эрэ хайда өйдөөбүтүн истибэтэхпинэ итинтэн туох да улаха билии тахсыбат Сайдыы уох буолар. Сайдыы уох буолар. Эбиэт киһи киһини кытта алтыйахта. Үлэ ити би оонньуубут эрэми киһи киһитэ киһилии, онно хин би киһилиин алтыһан эрэ биһи туох эрэ өйдөбүллэргэ кэлиэхтээхпит. Онно чугас дьонум бу кытыкылаах мусор бумажка куду буолалар ди бу хайдах мен эмоциялыыбыны хайда бу киниэхэ сыһаннаһабыны ди тохара ситуация түгэн боллагына Оны эмиэ бу остуол оонньуутугар эмиэ кстати диэбит курдук остуол оонньуутун эмиэ ыытаҕын да остуол оонньууларын эмиэ ыытабын оннотон уже закастарын киирэн тураллар ким баҕалаах эрдэттэн эмиэ хакастыаххытын син билигин бу бу билиҥҥи версия оонньуу Хыныта үрдәре турар типографиям бар түрдәбит. Сек олehen бу билигин мин тийдәк дәрә скидкалаах бұл ол кентен уже сайт кентағыстан уже ыыран тақсыр. Сек онна Ол версия уже уларыйбат, билигин уже көннөрү тоҕоломмут версия тахсаары турар. Ол кэнниттэн дьэ хаҥа оонньуулар эме тахсыахтара. Сөп тоҕо диэн биһи бу биири хите түмүктээбэххэ бу наар били киһи творчество тота итин эбэбит маны эбэбит итини уларыйан наада бу тохтон наада диэби кудук хитерите сааһылынан оҥоһулла дьэ бу түмүктэнэр кэме кэллэ диэби кудук сөп ол гына болоон нүһүн бир атыыга баар болуоҕа ол гына хынаната үрдээн Онно оттон биллэн тура бээмтиэн, кэпсиирин бээмтиэн оонньоторум эми онну биллэриилэри кэтээн көрө сылдьарын онно туспа тэрийээччилэр баллар. Ол иһин ол тэрийээччилэр мин тиийдэхпинэ уже ти хүрбаҕыс чыыла онно бастакы кулун тутар бастакы күнүгэр буолар семинардарга мекелерин онно улахан элбэх информация ми берехпит. Мин Дьокуускайга бар кэммэр туох хаһан хайда болар оттон Биллэн турар дьон үксэ эмиэ консультацияҕа баҕараччылар. Оттон эмиэ эрдэттэн аҕыйах киһини эрэ ылыаҕын эрдэттэн суруттаран кэһэрин. Сэ наһаа үчүгэй дии. Семинары кытта өссө практика ытабын диэбитим дии. Ити туһунан кэпсиигин. Семинары кытта буолбатах. Семинар практический семинар. Улаата семинар мээнэх көннөрү истээһин лекция курдук буолбатах. Улаата семинар иһигэр ити быһаарыы бу кэпсиир кэмэр элбэх-элбэх үлэ барыаҕа. Сөп, ону таһынан ити туох диэн быһаарабытчы били урут мин бэйэм эти-сиини кытта элбэх төлөлүүр этим. Эти-сиини ыраастыырга, эти-сиини эмтииргэ, эти-сиини хайдах бөҕүргэтэргэ иһин диэн элбэх практикалары ити витманону иһин элбэхтэ Дьокуускайга аҕалаһыдьыбытым. Билигин билигин ити опыт булла ди. Итини ааһан өйдөөн көрдөхө киһи өйүттэн, төбөтүттэн бу бэйэтэ төбөбүт сүрэхпитин кытта мөккүөрүн быһаара иликпитинэ киммитин хантан кэлбиппитий туох сыаллах били осознанно этэбин били кимтэн киннэхпи хантаханнах буолбута кимтэн хантан кэлбиппиний туох ыаллаах кэлбиппиний итини быһаара иликпитинэ биһи өйбүт сүрэхпитинэн мөккүһүү бар болор сеп төһөнөн элбэх төбөбүтүгэр сүрэхпитигэр мөккүһүү бар болор оччонон эппит эчэйэр эппит элэйэр сеп олин даже холобура

Ол кэнниттэн повзрослевшай эрэ киһи эрэлэ күүстээх буолар, дьалкыйбат. Ди тирэҕэр туохтук турар бу олейн холобура бу практика диэтэххэ бу икки күннээҕи сознание подсознание семинарга семинар бэйэтэ практическай болор олен интенсив диэн ааттыыт олен отон ити практика диэн хорохтор биле туох тиһана үҥкүлээн ытаан ытаан хаатаан эрэ болу онну болбатах көннөрү төбөнөн үлели өйүнэн санаанан анна киһи бэйэтэ бэйэтин кытта алтыһыыта бэйэтэ бэйэтин кытта кэпсэтиитэ элбэх буолуоҕа спасибо үчүгэй олус үчүгэй онно те бэйэн бу билген турар ите тох кудук теоретический буопатах тен еще баты кетаган де онно бу билинги бу аян тутан айымнялах пайты бу олох эргирин оңорон таһаран көңүллүк бардахпына маннык кынабыт инник кынабыт тен наха чөйдө көңүллүк ите айымнялахтык үлелегенде итинник турукка кэлерге холобура Оннук тутатына буолан хаалбатах былааги. Ол иһэн киһи биллэн турар бэйэтин опытын кытта эмиэ үллэстэн, ону холобур курдук көрдөрөн, тоҕо диэтэргэ киһи эмиэр киһи хайдах бу манныкка тиийбитэ, кини опыта наһаа интэриэһинэй буолааччы. Ол иһин эн манныкка холобура дьон мин бэйэм этимиэн аар кэпсээн туран дьэ хайдах манна кэлбиппиний, ону дьон били туох эрэ тургутууна астаҕына туох эрэ ыарахан баҕайы түгэннэр тирээн кэллэхтэринэ били ыйытыылары биэрэн барар диye оннук эйиэхэ эмиэ буолбута дуу эбэтэр хайдах саҕаламмыта эн суолун бу таҥара диэки бэйэн дьиэҕэр дьиҥнээх дьиэҕэр тиийэргэр ити суолу ыйан кэлдэрэн итиннэ бу сысатыы прожитых лет диег курдук ти ахтан хастастахпыт бу сата болар была ди намно биохаммын дя туоламбараммын элбэх эпити көрөбүн экенним дики хаян бараммын Ол гынан баран бу туох буолбута, туох түгэннэр диэн наһаа да ырыпахха барыта эрэ эрэллээх этим диэбиккут. Туохха эрэ бу тиэрдэрбит умса түһүтэ охто-охто ыалдьа ыалдьа иһин бит туохха эрэ үчүгэйгэ эрэллээх буолаччы. Туох эрэ бу аҕалыахтаах, тугу эрэ биэриэхтээх диэбиккут. Биллэн турарыттан били эмискэччи киһи били уларыйар түгэннэр эмиэ бааллар. Дьоҥҥо оннук буолар. Били ол гынан баран мин били эмиэ хайдары көрдүүр курдук эми киинаар көрдүүр тугу эрэ көрдүүр аны тугу көрдүүргүн билбэххин дьол көрдүүгүн дуу эр көрдүүгүн дуу күлэн эттэххэ үлэ көрдүүгүн дуу тугу эрэ хаччы көрдүүгүн дуу хайдары тугу эрэ наар киһи көрдүүр ол гынан баран били наар тугу эрэ булаһатан буллаҕына ускуйаары холкутуу көрдүр маны ис туруккар уоскутуу дьэ мир курдук ти оны киһи дууһатынан эрэ билэр ди аны мир диэн холобур аха мир мир миру мир диэн бұл эйе курдук ти на самом деле мир диэн аха бу уоскуйуу гынан баран эми хылый буту бартын кабаны бу курдук болаган сен онтон Эмиэ көрдөөн-көрдөөн арааһа бин боробалаан оттон биллэн тура киһи элбээ боробалы илик отон туох дьоннор бааллар көтүмэх хоҕуст кеттэхэ боробалыыр дьоннор бааллар оны бэлэм эппиэтикэ тэһэр дьоннор бааллар мин буллаҕына бэлэм экетеспак барсын боробалаан иһэргиэбит бэйэбит акаару төөрө миппитиэ курдук ол иһин төһөнөн биһи акаары курдук били оҕотук оҕотук барар киһи туох эрэ били коньюгорбун окко эмиэ били умайа турар оргуйа турар арыыга түһэрин ди ол курдук били туох эрэ олох биэрэр түгэнигэр эрэллээхтик аһаҕас харахта аһаҕас сүрэхтээхтик умса түһэн иһэбит Уата ырас тохтах тирикваня. Куттаммаппын та туора болук хуже не будет та диэбит курдук ти. Аха, ол енді холобура мен бэйэм эми матрица онлан көрдөхө бүбеккилээхпин. Аха,

Хөпкө барбыппын диэбит, ол да биир да алҕаспыт мээнэх буолбат. Уруок курдук. Уруок онно били уступиенка курдук. Баха холобура он ситээскэ тахсарга уон этээһэ тахсыахпытын наада. Бия холобура бастакы үс этээһэ тахсым, э мин инне тиийбэтим, эти барт ошибка этэ диэхпитин сөп. Аха. Ол иһин ол биһи ошибка диэн барытан наоборот, хул бутаҥаара булла. Хул бу хардыыларбыт. Олен ол ону сэтээске блинес блинессе де мен ону сэтээсбер тиеликпин диэххэсин сир олен күннээх олохпарами тоҕор инникчи тоҕор барабын дьи тоҕор эттилер дьи тоҕор оңрухтаахпын аха оҥоһуллар оҥоһуллуохтаах диэн ол иһин аха бу оонньууга бар дим идея диэн лааппачка төбө бүтүгэр туораман ытыкта эбиһэт оҥорон иһин тэйиэхтээх тоҕо диэн төһөнөн элбэх лаампаны холбо умайан иһэр лаампаны арааран иһэбит оччонон биһи

Мин боллагана бу вниматрицы үөраққа кэлеминнине эми араахыбар убалаабытым бэйэм араас гаданияны, уруунаны, ону маны итинник наһаалбаҕа үөрэппитим. Оннуттан маны итиэн эттэххэ ити бу ыйытыктарбар ис ыйытыктарбар эппиэт булбат этим. Онтон иккитигинчи сүүрбэ биир сылга бу Ленаҕа кэлэммин үөрэммитим. Уже бес сыл буолбут. Аха, дии, уже бес сыл буолбут эбит. Аха, онно буллаҕына, дьэ онно наһаа дириҥник, наһаа үчүгэйдик үөрэммиппит олох. Элбэх буолан үөрэммиппит, чэ баай компаниянан үөрэммиппит. Онно итиннэ эппиэттэр ыламмын, дьэ һуу диэммин наһаа чэпчээбитим. чэпчээбитим онтон ыламтон бу консультация ыытабын куратор буолан эрэбин ди Лидияҕа итини курдук тутаах киһи буола дьаан ди бу видеолар тохтар ди ити биле шөбәт этерге ху диэбит диэтим диэн ди ол иһин хас бити киэһэн биэр хадара биле эппиэти кини бэйэтин тус олоҕун кытта ситимнээн бу өйүнэн эмиэ өйдүөн наада диэн дууһабытынан тугура интуициялаан эмиэ

ситимнэһэн силбистэһэн барар курдук дьэ ол иһинэ били хадара эмир раздырай курдук ол манна кэлбит кыргыттар дии тоҕо бары иникдииллэри тоҕо диэтэргин бу вне матрица наһаа үчүгдүк сааһылыыр оны бэйэҕэр түө бэйэҕэр сөп түбэһиннэрэн атын дьон санаатынан атын бу биллэн турар билигин ырк элбэх үөрэх бар наһаа элбэх үөрэх били метафора курдук тэннээн да көрдөхө бу биэдэрэҕэ элбэх баайы сиэмэ бурдуга сыдьар курдук бары арай көрдөхө барыта наһаа тэбистеңнэр бары наһаа шөй курдуктар онтон биирэ эрэ били истина дьиҥнээх буолар дии ол курдук манна били киһи букулан ылыан сөп ол иһин Этэҕитчи бардаҕына онно үөрэнэ хажуппут манна үөрэнэ хажуппут инде этэҕэсэ ты быһаҕасы ты куду төһөнөн элбэх били ылабыт

дьылҕа таҥылыллан киирэн кимиэх эрэ төрүөҕүттэн диэн курдук ити барыта төһөнөн ыйытыы элбэх киирэр оччонон эппиэккэлэр курдук ол иһитин эмиэ күндү көрөөччүлэр наар ыйытыылаах булаххытына биэрин хөпсүпэп булаххытына этин диибитин тоҕо диэтэргэ төһөнөн инник элбэх обратнай бу информация кэлэр оччонон эмиэ биһиэхэ сайдарга суоларылар бейсайдар буллахпыт эһиэхэ эмиэ көмө булаатыхпыт ити диэн ону катоо дэтэрген атын киһи ханаата эмиэ биһиэхэ наһаа суолталаабай эбэбитигэр ди бу наар биир эрэ өттүнэн көрүү онно эмиэ сайды таххыбат ол иһин хорохто билики бысталлар туох эрэ диэн хуруйуохтарын этээччилэр личкада хуруйааччылар ол иһин куттаммакка туох ханаапкытын тугу херсиппеккитин итини ырытыһыкпытын эмиэ сөп буоллаҕа дии онон дии итими вне матрицы олобу кэллиги түөрэххэ онно барда манык сурулла сылдьар онно бартын дьэ өйдөөн кэбиһэҕит диэн эмиэ ити сыыһа буолар тоҕо диэтэргин дьиҥнээх билии барыта бэйэн ис үлэҕиттэн таххар ис эйгэҕиттэн киһи маннык бэлэм туох даҕаны хайа да бу хокуонунан дии олох эргиирин даҕаны бу аан дойду тутулун хокуоннарынан эн бэйэҥ хамсаннаххына биирдэ эрэ ону ситиһэр кыахтааххын Оннотон аха били холобура биир сылан райтер ыллыы билии, онно бүгүн били ону же истэр киһи арааны туруктан истэр. Бастаанга хиэме курдук истэҕин, онтон иккиһэ бэртэхтээх росток курдук истэҕин, онтон ебекки курдук истэҕин, отон курдук истэҕин киһи эмиэ уларыйан иһэр. Онотон киһи иһиттим да уларыйдым диэн буолбатах, эмиэ период трансформации барар. Трансформация бэйэтэ процесс.

Төрөөтөхпүнэ биирдэ атын сүгэбин. Төрүүрбэр миэхэ тоҕус ый наада. Кыратыһыттый тоҕус ыйди. Биир күн иһинэн хайдах да дьахтар ийэ болан халбан. тапталга эмиэ били кэргэниилэр бу таптаһан холбостулар оны же бу таптал диэни биллибит диэн эмиэ буолбата бу өр сылларга биоһын хыл байбалыылар алты он оны тэллер дьэдэ Бу олох хотор хааҥыта дьиҥнээх тапталы дьэ биллибит диэн. Бу хас элбэх тургутууну, бэйэ бу иккиэн ааһаннар, итини барытын көрөннөр, билэннэр, бэйэ-бэйэлэригэр күүс-көмө буоланнар, итинникке дьиҥнээх тапталга кэллибит диэн. Ол иһин барыта түргэн хайдах хайдах да буолбат дьиҥнээх. Хас да сыллаах үлэ, онно толохпут тухары даҕаны барыта үлэттэн тутулуктаах диэн. Ити вопрос ыйытык диэбиккэ дылы ханаан кэллим. Доруобуйа туһунан курс үөрэх хаһан буоларый диэн оннук ыйытык баарда хаһанар доруобуйа туһунан курс били дьоннор маннык бааралар бу информацияны хебилигин бартын улахсохтор баараллар били пирогу бартын ыйыстан кээри хотя бастык кусоктарын ыстан да хите ысты да эрәрилер бар боллун диэн впрок билиилаатылар билигин пока доруобуйа темата

Ол иһин холобур ити биһи бу урукку олох да туһунан бу өбүгэ тематын итини өйдүү иликтиринэ били доруобуйа тематын биэрэн кайсаканар эттергер эрэ болҕомто ууруллун син ол иһи ити даже биһиэхэ матрицаҕа доруобуйа темата ахсыс хаамай түгэх кистелинэ жатар хаамай түгэх аха тоҕо диэтерге доруобуйабыт биһиэнэ көнүөн дэһин ыһыллыан дэһин ол гынан баран үксе бу биһиги ырларбы биһиэхэ наказание наоборот быһаны пост курдук болар мы через болезни очень много постимся элбэхтэн харыстанабыт элбэх сыыһаттан халтыттан тохтотор эбэтэр бу ханна эрэ наоборот хайдыга ыытар эрэрбитин күүһүрдэрди туох эрэ куһаҕан да барыта үчүгэйдээх наһулиханныбыт бу биһиэхэ куһаҕан буолла ол аата бу ыарыы буолла ол аата барыта куһаҕан ол аата биһичэ наһатыгар улахана айыыны харан оҥорбуппут үксэ оннук болумуон син аха суобутуттан туора баран эрэрбитин көрдөрүөн син суолутуттан туора баран ханна эрэ бэйэбитин иһиллэммэт буолааммыт аһа бар уһуктаах сир битиэр бар бу буолуохпутун син аха ол эбэтэр олорор бэйэм үҥкүүлүүрбүн тохпун арылдьыырбын мэниктиирбин аһа билээччибин ыарыы миин тохтотор аха тоҕо диэм миэхэ ол привычка курдук мин оннук дьалкыйһартахпына бу вниматор туох да оонньуу да туох да тахсыһыоҕа стрекоза курдук олоҕум тухары юккалы тэйиккэли иһирдьиэмэтэ хай болен били суйта сует үксэ кии суйта сует кыда олорор бэйэтин олоҕунан олорбот

Ди онотон эмиэ холобура отуттаах киһи, оны бүһаннаах киһи, тёрдыннаах киһи хыылаһар угора тыбылар. Чыбаар хүлбэлээх киһи бэһиэлэйдик туохтук олоҕолорун символу. Ол гынан баран хин биир ханан эрэ кэтэх өттүнэн бу туохха бу миниитир диэн өбү диэн ыйытыылаах болар хин биир. Хайдар харыстаммыт киһи диэн. Аһары

эбэтэр тоҕо эрэ эчэйиинэн аха уһугуннар да тохтотор уһуктар гына били тохпутун этап процесс эмиэ сна полностью ахаханада хин бир биһи иллюзия да курдук бар боло биһи олого розовый очкына хин бир ханныгар эм көрөһдөр болакчы билигин даганы бу биһи расширение сознания биһи кыра кыра кеңетебит эмискэ чукобах курдук бартын тула көрөр болан халлахпытына эми мы же не так рождены аха биһи ол именно бу харахпытынан эрэ көрүү буолбатах өйбүтүнэн санаабытынан ырытыы үлэһит эмиэ разумына мудрость диэн баар буолуохтаах мудрость хүл баһастааҕы оҕо аҕыс саастааҕы оҕо мудраһа уонна ча бу алтуонна хаттуоннаах киһи мудраһа ураты хороҕор хаттуоннаах киһи мудраһа бэк кыра буолуон син уон саастаах отоогор диэбит кудук ти тугу ааҕа жутай тугу истибите олоҕун тугунан толоро жутай диэбит кудук

тобулан сылдьарбытыгар инник ыйытыылар кэлээччилэр кстати диэбит курдук э онтон туох хардыттан хаалыллары үксэ холобура би эрэлигин дибитчи эренэ биле тохтуучах ол гынан баран здравый смысл ханды өдермехка надо надо быть доверчивым но в то же время всегда во всем сомневаться

ханна эрэ холобура ити араһан обществода киирэн тахсыахпытын синди тугу эрэ кэтээн көрөн ту аһыыллары ту силлэри бүтэрэ диэн буолбаха тугу кэпсэтэллэр тугу толкуйдууллар тугу саныыллар туох ыллаах хоруктаах манна сылдьаллары диэбит кутукчи кэтээн көрөн баран киһи хим биир бээтигэр бээтин ис туругу төбөтүн сүрэҕин мөккүөрүн мөккүөр тахсыбакка били единоличнай буланнады били биир

өйдүүр гына баҕар биһи пока иһим эрэрдэҕинэ көрө турарбыт була эмиэ барта ити үүнээйини кытта тэҥнээтэххэ киһи билиитэ олоҕу көрүүтэ олоҕу олоруута бэйэбитэ сайдыыбыт өйбүт сайдыыта мудроство сайдыыта эмиэ онно хатарбалаа ди беременнада тохтоор ыксаамын диэн то ыксал диэн баар онно ыксал куттал ити хаамай киһини тобуктатар түгэннэр

били ол воспалениета аар гына мин туора эмтэниэхтээхпин эбэтэр туора процесс оҥоруох процедура оҥоруохтаахпын эбэтэр уоскутан ханнаппакка сытыарыахтаахпын диэбит курдук дии ол иһин ити куттал ыксал онно өссө туох баар буолан эбит туох барыта үстээх тема үсүһү көрдүөххэ туох барыта үстээх билии суоҕа булу ди

Били ханна дьиҥнээх ханна хайдара атын хоҕустук уруллубута көстөн кэлэр дьэ. Ол иһин тухха барытыгар кырдьык итэҕэйэ сылдьар туох баар очо киһи бэйэтэ да буккулаах. Холобур суруллуутун таһынан биһи бүгүн атыннык ааҕын өйдөөн таарыхпытын син. Хассын атыннык өйдөөн ааҕын таарыхпытын син. Аха. Ол иһин эмиэ бэйэбит ис турукпут. Бэйэбит өйбүт санаабыт хайа диэки ханна фокус сылдьары. Аха. Китти тааһыҥҥа бата тааһыҥҥа бэтэр Торе эмиэ халгыы көрдөөһүҥҥэ диэбит курдук да эмиэ слепое недоверие и слепое доверие диэбит курдук ти ханна тыал көтүтэр ол эти потоковай наха күскэ били куда по течению олорор эмиэ тоһоос били киһи бэйтэһин биир баҕаһан аатын бэйти суолун билиэхтэ оле матрицанан үчүй бэйэ тохто тохто мен эни гына хохтаахпын билигин диэбит курдук ол ол гына библиотекторин ол наха матрица айта айре мне зачем

Ин биир итини өйдөөн көрдөхпүт, ээ, бу киһи инник кини ини өйдүөхтээх, маны өйдүөх, кини кутталаман наһатар, мин кутталаман наһатар диэн. Кини хати бобуулаах, миэхэ бу бобуулаах диэбит курдук. Ону тыһын биир маннык чугас тыал тыһарга туох эрэ хин биир тэҥ тохтаах буламмыт бу көрсөбүсэ. Вообще ураты туора хыллаһор тахчаныр көрсүбэттэр. Хайдахтаан.

Туох баар эппиэти дьиҥэр ити сокуоннарга олоҕуран киһи булуон сөп диэн. Олор ити заповедьтары далан көрдөхпүтүнэ дии. Ити Иисус Христос били үөрэҕэр тугу эппитигэр диэнне барытыгар дьиҥнэн олохпутур буолар ситуациялар барыта эппиэттэри сылдьаллар диэн. Ити сокуон туһунан туох диэх баарым. Холобура семинарга

Кэлээриҥ онно дьаараа ситиһэ куонуран оттон одургудук боростой да кэпсиһатыган мин боростой киһибин аха туох баар били миттен кырыһыбай онну маннык эрие буруя тыллары кэтэһимэн учуонай игин буолбатах учуонай буолбатах мин мин көннөрү хайдах ол били олоҕу көрөрбүнэн аха олох олоххун опытунаан бэйэн

тоҕо диэн төһөнөн элбэҕи биһи билэбит оччонон эбэтэр биһи элбэҕи гордынябаран халыхпытын син мин оччубачча үөрэ ааспытым мин оччубачча дипломнаахпын мин дьэ мин ити бадзыыны ити туу барытын билэбин диэ кытыты наха барытын билэбин диэн тылы туттар киһиэхэ уже тух харахтаахоҕус олин биһи мин оттомноохоҕустук билэрбитин билбэппитин тухтук

логика диэххэ дуу разум киирэр ол им бастатан туран һәм бир интуитивнай божественный аны биле бу человеческай диэбит курдук этсин интуицията диэн болбакка именно бу үрдүкү күүспүтүн кытта ситимниир интуиция ол иһин киһи били тылынан хатаан быһаарбат ол иһин били науканан чачы дакаастаан оччоҕуна ол туохха үлэлиир ду методкыт суох ду диэн ону буолбат киһи олоҕунан опытынан эрэ итине атастаһар ону дакаастыыр диэххэ сөп

Лүһүт амтан оҕабарта бу искусственный интеллект хайда үлэлиири. Хороо реханааҕаны истэр курдук. Кимнэҕэр чугас дьоҕурдук, доҕордо курдук буолан халар. Ол гынан баран кини бу биһи хаһаан эрэ эппиппитин туох бар туһуруйа турар. Ити ол аата биһиги билбит билиибитин, ол эбэтэр нуччалыы таха опознанное диэн опознанное да неопознанное буолбатах ити айыы таһыма буолбата билэн турар ии бу барыта сирдээҕи олоххо билиллибит билии ким эрэ хаһан эрэ эппит тыла тугабар да биһиэн эрэ буолбатаҕынна ол иһин эмиэ искусственный интеллект төлүүлэргэ должны понимать что это совместное туора оҥоһуллар мин эрэ билиим буолбата атын киһи билиите туга уонна хоннук же родовой система программата бендукше ментальный планга бу биһи родовой система буқан эрэ қос-қос эһэбит қос-қос эбэбит қос-қос-қос эбэбит эһэбит кимниин эрэ этиспите или ким эрэ хайҕаабыта ким эрэ алҕаабыта барыта хуруллан турар

таҥара буолбатах буолахпыт дии биһи төттөрүтүн бу таҥарабытыгар кыйан тиийбэккэ сылдьабыт ол иһин ити соруктары толоро сатыыбыт чиҥнээх дьиэбитигэр төннөн мунаһа сүдэ олох эргиирэ барыта философията инньэ тиһиннэ сылдьар бу бэйэбит оонньуу хонуубутугар эмиэ дии Ульяна барды наһаа сүйдүк уруһуйдатан бэйэн уруһуйдаабытын ду бар ото бу бэлэм шаблоннары холбоон холбоон холбоон тиһин былаа ди маннык бу киинибэт уруйдуурбатом атак араанай тухтан ингредиенты всех этих булан идиинай тоһоҥоро тахараан була ди иһэттен кэлбит информацияны манны тиһэ наһаа үчүгэй айымньылаах эйгэ үөскээбитэ ди ахтаханан астаха үрбэкки хылаха хас бу хамаанда дибит хас да элбэх киһи буолан хас биирдии киһитинэ көмөлөһөн өйөһөн өйдөһөн маннык төрөөн үөскээн кэлбитэ онон бу урукку сэҥээрэ кыргыттарбытыгар улахан приветь эрдиэхпитин баарыбытын махталбытын тэлэйдиэхпитин баҕарабыт эһигини наар биһи куруук саныыбыт ахтабыт саныыбыт тэмпин эмиэ эмиэ кстати диэ курдук дии оле холобура бу оон ньүмэ биир күннэн ол тугунан оҥоллон тахсып эмиэ хиэмэтэ

Ата хөрүн дьаны маннык оонньуулар оонньуулар атын оонньуу баарын туһунан мушаха дэрэ пуля хабыылаах этэ бааллар эбит оонньуулар арыллан көстүбэт кыйын көрдөн булбаккан даҕаны ото көрдөбөккөн даҕаны потому что төбөҕөр эн маны бэйин идеяҕынан туола сылдьаҕын атын идея баппат аха олин ол туора средневековье диэн этэ бумстартырга да ким эрэ диэн убуллубут этэ карта карталардаахтар ол картаҕа аҥаара

бэйэтэ сыллаах-хоруктаах, бэйэтэ смысллаах, төрүттээх. Күндү көрөөччүлэрбитигэр махтанабыт, Ильянаҕа, Лидияҕа эмиэ махтанабыт. Бүгүн оттон наһаа үчүгэй сэһэргэһии буолла дии саныыбын. лайкытын туруораргытын умнумаан, комментарийга санааҕытын, үллэстэргитин умнумаан, оны колокольчигы баттаан, биһиги эфирдарбытын

Оны тобу эфир аныгар эмиэ ссылканы хааларыхпыт эбэһэт киирээрин. Оны тобу наһа күүтүүлээх диэххэ маннык дириҥ философиялаах, билиилээх, көрүүлээх семинары көтүппэкитигэр диэн мит баҕаһанаабыт диэриэдиэхпитин баҕарыбыт маннык түгэни мүччү тутумаҥ. Еленаҕа кэлэҥҥит бу икки күҥҥүтүн өрөбүлгүтүн анаа минээнитиннэ кэллэххитинэ бэйэҕит да сааһыланыаххыт, бэйэҕитэр элбэх туһалаах информацияны билиэххит диэммит